Grasso, kif smajtuh qed jgħidilna x'inhu tajjeb u mhux tajjeb, tajjeb, però ma nallarmawx ruħna, importanti ħafna li tifhem ma nallarmawx ruħna. Matteos, għandi jien dejjem naħel mal-imbierek selli din ma xirrid niekol biex bħala dieta le, hu. Mela, assolutament le, ġifieri. Hawn dieti ta' li huma vegetarian diets, pereżempju, jgħidulhom illi ma jieħdux prodotti li huma ġejjin mill-annimali. U sabu, jiġifieri, anke riżultati mill-aqwa għas-saħħa ta' dak li jkun, anke l-apparenza ħa tgħinha. Jiġifieri, jekk inti tagħżel dik il-ħajja, eh. well and good. Mhm. Però naraw l-estremitajiet ukoll, jiġifieri hemm min jagħmel vegetarian diet, pereżempju, u jkun underweight jew anorexic. Hemm min jagħmel dieti, in inverted commas, li jinkludu anka laħam u affarijiet u xorta u forsi xi ftit anoreksik u underweight, ġifieri mhix kwistjoni ta' x'niekol il-problema, il-kwantità. U daqs kemm hija l-kwantità importanti biex ma nżidux pis, hija importanti wkoll biex ma niġux underweight. Għaliex għax underweight kważi kważi di tista' tkun daqsxejn xokkanti għan-nies. hija aktar perikoluża f'ċertu okkażjonijiet milli tkun ftit overweight. Għajjeb, jiġifieri mhux qed inqabbel underweight ma' obese għax it-tnejn huma perikolużi immens. Però ikolli nagħżel bej underweight u ftit overweight, dak minnu daqsxejn overweight huwa ħafna iktar b'saħħtu milli minnu underweight. Dik hija xi ħaġa mm. l-importanti wasluha. X'qed nipprova ngħid? Li qed nipprova ngħid huwa illi inti tikol x'tikol il-preferenzi tiegħek tajjeb jiena min jien biex niġi hawn ngħidlek leħi kulek. Jiena mien ħadd, ġifieri aħna hawnhekk biex nitkellmu biex nispjegaw daqsxejn. Ehm, aqbad stili li huma tajbin. Hemm kontroversi kemm trid. Hemm jgħidlek li suppost hu ħaxix biss, mhm. għax sabu hekk hekk hekk. Hemm min jgħidlek illi isma' suppost hu laħam biss, għax ibnidem ma' mulji kaċċja. Fil-verità, sambu illi fi kwantitajiet kontrollati xejn mu se joqtlok Eżatt. U xejn ma jagħmillek mirakli, jiġifieri. Jina nfakkar il-numru ta' telefon tagħna 2180875 tridu tingħadu tistaqsu xaġa l Mattejos. Mattejos, eh, ġifieri dawk li jkunu qed jagħmlu d-dieta u jkollhom ehm, minna fil-lista tal-ikel ejja niftehmu hekk tajjeb. Ehm, daw ħajmutu bil-ġuħ. Hmm. Jiena ma naħsibx. Tajjeb, ġifieri daw ħajqdu neqsin Jien naf ma jistgħux jieklu ħafna hekk u hekk ma tafx inti. Pereżempju jiena, pereżempju jiena. Ehm, jiena nħobb ħafna l-ġobon. Eh, tajjeb. Ehm, xorta qed indaħħal naqra ġobon. Ġifieri mhux ħammut minn ġil. Ġifieri dawk li ħajamlu d-dieta, dawk li jixtiequ jibdew sewwa. Jiena nemmen ħafna li ehm, persuna professjonali tista' tgħinek ħafna. Dik nemmen ħafna fiha u nista' ngħid li qed ngħixha. Però ħatħalluhom bil-ġuħda u n-nies jiġifieri jien naf ma jkollhom xikel biżejjed għal ġurnata kif. Jiena naħseb ikun hemm biżejjed, imma ma nafx nagħleb idejk. Era, naħseb il-problema Magri tibda minn pass qabel. Illi jekk aħna ħan naraw bħala xi ħaġa ta' ara nagħmel dal-perjodu hi sakemm pereżempju jkollu t-tix tat-tifla, eh. jew sakemm jgħaddi dak il-praċett, jew jagħmel hekk, jew nagħmel hekk, u mbagħad nerġa' mmur għal ħajja l-antika. Għax jekk naraw f'dak il-lenti, dik hija diġà ikkargata s-sistema biex tfalli. Mela aħna ma rridux nagħmlu affarijiet estremi biex jaqduna għal dawk is-siġġimat imbagħad nafu biżejjed. Kemm għandhom dejjem l-istess ħaġa jenni. Kemm għandhom inħossni bil-ġuħ, jiena ħataq biżli u jiena forsi ħanifanga u ħan iżvolga darba l-dejja. Idu naraw bħala xi ħaġa illi inti biddilta B'tali mod li ħa tkun iżżommha għat-tul ta' żmien li qed tara quddiemek. Tieħu pjaċir tagħmilha jisek. Tieħu pjaċir tagħmilha, jiena ngħid saying. Jien anke meta nitkellem man-nies, ngħidilhom qatt tibdew xi ħaġa li m'intomx komdi biha. Full stop, laqqas tibdiex. Sib sistema li taħdem miegħek. Full stop, għaliex? Għax illum forsi għamilta għada għamilta pitada hi bajt. All right? U taqqa mhux qed ngħidu tieħu xi biċċa ħelwa dak it-tip ta' ċoċata. Taqa' qed ngħidu li tajt jiena hi rribellajt daqshekk xbajt minn issa 'l quddiem dak kollu li kont qed nagħmel mhux ħa nagħmel xejn minnu jew nagħmel vera ftit minnu. Jiena jiena jiena jiena mnuni ħbieb il-Mattejos nammirah il għaliex jien ġieli l-ewwel waħda minn dawk illi ngħidlu Mattejos waqajt mhux tqum u tibqa' miexja. L-inkoraġġament l-inkoraġġament ehm, kieku taf kemm itik kemm itik bus Ej, ej, anzi ma milx għalija. Għax hu parti mill-ħajja.
Għax ikun hawn ħafna ħanejlek. Titkell, jien nitkellem ma' ħafna nies, taf in-nisa kemm ifaxxu. Sewwa, imma pereżempju jgħidulek, eh mhux hekk ma na- ma nalbatlux kieku ħajqgħod jagħmel. Le, le, mhux- Mhuwiex hu, mhux tal dik il-persuna. Għandna telefonata naħduha Le, le, flimkien. le. Hello?
Ħallu ħalek jidarwel tal-thyroid.
Sewwa, hi għidilna. Ħalli t-tjega daqsejn u għazza. Jien newa da ħafna familja kolla qawli. Okay.
Waħda familja kolla dejja hekk.

Għadik li? Ħa ngħidlek x'ħa nagħmlu jiena u int, tajjeb? Għadik għadik li? Issa, minn miegħi ħa taqta, imma taqtax u ħalli n-numru tiegħek mad-direttur tagħna. Mara, ready?
Tajjeb, u mbagħad inkellmuk wara. Alright, din mobba qiegħda. Ma jimpurtax.
All right? Għara, kam li bjaċir fejn istaħi għadan dizzalla jnuna festa.
Għalli fi.
Għalli fidejna.
Issa, għambat wara il-program nikkuntattijawk, sinjura. Ma di tħalli numru ma direttur, ta?
All right, grazzi ħafna. Ciao, bye, bye, bye. Mela, Matteos, taqbel ġifiri ma min jitlob, eh, jien naf morna niklu, sa waġa restoran. Taqbel li najdulu biex jibdillu partijiet mill-li dak li aħna se nordnaw taqbel magħha. Mela, għaliex le? Jew m'għandix nordna mill-ewwel. Ma nafx. Dependi, da jena jdu per eżempju jena ordnajt plat laħam. U normalment jgħidu l-ek jisma nġiblek chips, nġiblek patata, nġiblek patata max. Again, inti diġa għandek lażlit mela nafu ħafna drabi bizzejet li chips hija iktar proċessata iżdula iktar affarijiet mill-patata, mela għodda iktar attent, number one. Nafu wkoll li għal-mod tal-kelma jekk ħajsaqsini isma' nġiblek għal-mod tal-kelma patata jew ħaxix. Il-ħaxix fih inqas kaloriji wkoll. Imma yet again, skont, ġifieri dak il-kelma skont hija xi ħaġa fundamentali f'dil ħaġa. Skont jiena x'kil dakinhar, skont jiena x'ħan ikol dakinhar. Ġifiri jekk jiena l-mod tal-kelma ma patata. Allura dik il-ġurnata spiċċajt ma karboidrati. karboidrati,

ċaġa li ftit jemnuni bija. Mhm. Illi iktar minn ti attiv, mela iktar minn ti per eżempju xi futboler, mhm. tajjeb, iktar ma inti xi atleta, iktar għandek bżonn tiekol minn dawn l-affarijiet li qed ngħidu mela mhm. ross, saġin, patata, frott. Għamil qed bis-serja da. Inqas nieħu frotta, ta' kif għandu ġismu hekk jew ġisimha hekk. Hemm training inxena. U biex tissostenja, ma kif dawret li di, biex ehm,

Il-problema tkun illi inti għal-livell ta' kemm qed tiċċaqlaq jew mhux tiċċaqlaq, jekk hux qed ikol iktar jew inqas jew rafli. Jiena naħseb, jiena naħseb ma tejesu nieħdu telefonat, jiena naħseb bħalma eh, kien ħossu ġieħ ma nafx fejn imur għand it-tabib. Kikolli bżon kif għattilna fil-bidu inti avukat imur għand avukat. Naħseb jibda l-affarijiet għanna bżon min jigwidana tajjeb xaħat professjonali bħalek tajjeb. Għanna telefonata naħdu għaflimkien. Hello?
Hello,
Wara nofsinhar it-tajjeb. Proset tal-programm, qed nismakom, naħseb jiena xi daqsxejn differenti, xi l-problema l għandi qed underweight u ma nista' nitla' b'xejn. Ilu ftit eh, ħarġ li l-gluten free li tajt il-ħobs u kollox u nżilt total loss. Qed nipprova nagħmel l-almu tiegħi u niekol, però qed narani flok ninżil. Tolbok tajjat ftit, sinjura.
problema l-għandi. Għax ed underweight ħafna, eh, ġifiri. Mhm. Imma e, e, e, għat jigwidak xaħat sinjura? Le, ġifi kellim t-tabib u għalli normali li meta tiġijek għax taqleb id-dita jina fimni kont noqt attenta xnikol biex ma neħxinx nejt il-verita u kont kważi nikol ħobz bis. Ħobz bis u affarijiet daw l-affarijiet galletti u għek issa daw kelli naqta kollox, kollox u għetni u affarijiet ta' kważi l-ħobz ma niħu xejn Għalkemm qed niekol u hekk ma naħseb ma tantx tiggejnieh malajr u l-wejt imbagħad hux. Naħseb daqsxejn diffiċli jiena imbagħad. Għax qed ngħidlek qiegħda 44 kilos kull ma qiegħda, ġifieri għandi 54 years, kont 48 ġifieri qatt ma kont iktar eh, però nżilt xi 4 kilos f'daqqa u sparixxejt issa. Tant qed niddejjaq jiena stess ġifieri tant kemm inqast. Għax hekk qed ngħid min hu mod U kultant minnu mod ieħor. Okej, okej.
Dik il-dan, bħal speċtaqt nixxerja ma'kom għax min irid jonqos u min irid tella.
Isma, jiena ma nafx hekk tixtieq tħalli n-numru ta' telefon ma' direttur tagħna nħallik fil-libertà. Eh. Però grazzi li qsamt l-esperjenza ta' ifimni, kemm għad li kont 48? Xi forzi, seven forzi qatt ma kont ta' ħafna għax dejjem kont noqgħod attenta u nieħu affarijiet ta' dieta però llum il-ġurnata kważi jiddispjaċini li ma kontx niekol għax ara xi ġrali issa. Le ma ġralek xejn, isma' ma toqgħodx tinkwieta żżejjed. Jiena naħseb illi l-importanti fil-ħajja jiġri x'jiġri, tajjeb, irridu naċċettaw is-sitwazzjoni. Ija, ħadtha bi kbira jisni għax inqatt ħafna. Indunajt, sinjura.
Però importanti li naċċettaw is-sitwazzjoni u rridu naħdmu għaliha, naħdmu magħha. Ta' irridu ngħixu biha, irridu naċċettaw is-sitwazzjoni importanti ħafna. Niekol healthy issa tax nieħu l-laħam u hekk qabel ma kontx niekol kont traskurata fimni kont ngħid u hija l-ħobż jiġini tajjeb. Illum imma ħa ngħidlek ilu għal xi xarej issa ili li ġejt hekk jiġifieri bil-mod naħseb u mhux se tiġġib il-weight malaj u mbagħad. Jiena ma nifhimx daqshekk, sinjura forsi ma tgħidx jistejlek xi ħaġa, però xarej mhuma xejn ta'. Jiġifieri għad tiftit ċans ukoll, jiġifieri Importanti sinjura naħseb jien fl-opinjoni tiegħi l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel qed tgħid l-ħatta bi kbira, ej aċċetta. Aċċetta. Taf kemm hawn bħalek? Mhm. Ħafna. Jiġifieri eh, Daqqa ta' ġifieri tiskanta taqbdek għax eh, kont inħossni hekk dem zaqqitu ġani u hekk ma kontx ninduna. Il-ġurnata eżatt.
Ma ħanejlek ilu Imma jisek tħossok vojt ostra meta taqta il-ħobs tagħna tal-Malti, dawk l-affarijiet. Imma taf taf li qed tagħmel għal ġid, sinjura. Eh, puntu hu m'hemmx tagħmel. Mhux hekk u le le, ifimni għax ma niklux ħobs ma jiġri xejn ta. Le, le.
Ġifieri.
Ifimni hawn xtieħu ma li qed iddejjaqni għax isek tonqos ħafna mbagħad, fimt? Imma ejja, ħa ħa jkellmek ftit Mattejos u jekk titħalli n-numru sinjura. All right, all right, jiena ġast xerjajt ta. Grazzi, grazzi u grazzi mill-qalb li xerjajt. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Thank you. Segwina, bye, bye, bye, bye. Mattejos. Kif qed tu tajjeb ħafna intom ġifieri qasem xejn xi nżid illi kulħadd għandu l-issues tiegħu personali. Mhm. U għal grazzi tal kif ngħidu dejjem, illum hawn ġifieri professjonisti hawn nutritionist u maġistrati mal-gvern, mhm. hemm ċertu anka kondizzjonijiet mediċi illi l-aħjar li għak dietitian li reġistrat mal-gvern daw kun jaħdmu iktar ma' ċertu kondizjonijiet mediċi. Mhm. Tajjeb li l-għajnuna edha għaw. Iva. L-importanti l-għajnuna nfittxuha. U tibda kif qed ngħidu minn sempliċi telefonata, xista dak li kun jgħidlek isma' Inti m'intix ta' idejja jew fil-każ tiegħek. Eżatt. Aħjar titkellem ma' dak jew ma' l-ieħor. Eżatt. X'jista' jew jgħidlek ej ma nistax ngħinek. Forsi inserta xi ħadd daqsxejn iktar aggressiv. Imma lanqas tgħid ara, diġà solvejt biċċa għax dak żgur li levra. Eżatt, eżatt. Martin, għandna telefonata noħduha flimkien. Hello? Hello?
Hello, wara nofsinhar it-tajjeb. L-offsinar wara l-offsinar tajjeb lilkom ukoll. Ħa ngħidlek jiena li kelli ċempilt ħankun onesta. Biex ngħid proset lilek tal-programm. Grazzi.
U il-Mattejas. Mattejas, Mattejas. Kemm nieħu pjaċir nisimgħu u naraħ dik id-bistima fuq wiċċu. Kemm u gustusu. ħafna, ħafna, ħafna. U n-nifsu iżommok tara u t-interessa ruħak dak li kunet jgħid. Prosa tajdlu keep it up. Et jisima, grazzi ħafna sinjura, et jisima, Mattejos. Thank you.
Grazzi, komplimenti għal ġurnata tajba. Għanna komplimenti zbiħi hija verita. Ħammart li wiċċi.
Hija tidher kemm taħmar bil-mod. Nassiguralk li kif kont bħaj. Matti, skonna qed nitkellmu fuq restaurants u affarijiet. Ġieli tmur pereżempju u jsib ħafna minn itik Appetizers, tajjeb, jiġifieri inti qed tissuġġerixxi li jekk nieħdu l-appetizers u starters u nifqu hemm jien naf. Le, ara, mela ara kemm tajba, again, ta' skont, ġifieri jekk inti ħriġti kol fil-għaxija u taf li dak inhar kilt biżejjed u ma tix terġa' toqgħod tiekol ħafna ikel automatikament ħadd mara ħaġa żgħira. Hmm. Però l-appetizers jistgħu jkunu tajnuna kbira li. Ejja nkunu sinċiri Matteos, ikunu tajbin Ma tistax jisek ma. Ħanajdlek straight, waħda mill-ikbar żbalji kbar li nara u Malta, hija li meta pereżempju jien idmor xi restorant inti ġiblek il-ħobs inqabel u l-butir. Illi inti wasalt bil-ġuħ, tajta xina ħanikol illum u war nofsinhar mela fil-għodu noqgħod ħafifa. U tibda warem, xifu dak il-ħobs, ibda idlek bil-butir. Ġewwa, idlek ġewwa, ġewwa, ġewwa, ġewwa. Meta kieku jaħasra inti minn flok ordnajt appetizer, U l-appetizer ordnajtu, mela dan, mux se jġiblek kem trid ħobs, għaw Malta, Eżatt. ġibna oħra ħobs. Iva. Appetizer ordnajtu għandek li għandek. U tajtina ħadd l-appetizer, jista diġa jifrankalek ħafna mill-kaloriji li inti stajt ħadd f'dak il-ħobs bil-butir Aha. u affarijiet oħra. Tendenza oħra, per eżempju, jaqbdu Jamlu z-zejt fuq il-plattina, mm. tbil, erġa' għamel, erġa' għamel. Mux qed ngħidu li ħat għamel ħat eħxin ċubbum ta' eh. imma b'daq xejja ħasra ħsieb. Naħseb hekk tagħmilha ta' kuljum le oh, speċi ta' Imma anke kieku ħadd appetizer eh. illi jimliek u ħadd pjaċir bih. Tisni kun aħjar milli inti waqajt għal dawk l-affarijiet. Mm. Ħalli mbagħad taf li jisma' ħanordna main kors. Kiel xi ħaġa żgħira, forsi tal-fader żgħir ħaġa għadha żgħirta żgħira wkoll. Mhux kollox free for all imma nimxi ġast bl-aptit għax l-aptit. Imma isma' issa ġej is-sajf tajjeb, ġej is-sajf, kulħadd ġabdejna naħseb. E, e, jien naf, jien naf flaxija ħriġt mal-familja anka timxi nara. Il-ġelat, allura ħanejdulu le fis-sajf aħna. Ma nistgħux niġu ġelat kuljum pereżempju. Ifhem, il-kelma kuljum diġà tbeżżak naqra li taqgħod kif għamel xi natlu kuljum. Għax kuljum ifhimni eh, meta l-ikel ikun fih ammont ikbar ta' zokkor, mhux jagħmel l-ebda ġid. Iz-zokkor huwa assoċjat direttament mal-waste. Direttament. Jiġifieri sabu li ċ-ċans kbir li inti tkun bloated, illi inti tkun minfuħa minn żaqqek li anke tela' ċertu xaħam f'żaqqek, ikollu relazzjoni pjuttost diretta maz-zokkor. Jiġifieri dik xi ħaġa number one. Number two, hemm ukoll ikel kiesaħ, illi hu aħjar minn ikel ieħor. Ġifieri pereżempju l-famuż sorbet, fih inqas kaloriji, inqas ħsara. Kemm ikun ħelu dak?
Mhux kollu. Ħelu ma inqas periklu mill-ġela tradizzjonali. Again, issa mbagħad hemm skont x'tipi ta' ħalib, hemm min jagħmellek il-ġelat bl-skimmed milk u bil-full fat milk. Ta' kollox jaffettwa xi ftit. Ivri l-aħjar jaħasra nsibu aħna sistema taħdem magħna mhm. u ma nfittxux naħseb il-qofol huwa dan ta' magri, mhm. tara kemm induru fuq ikel u nagħmlu. U training, għax l-iktar nafsu fuq training. Huwa il-qofol għalfej qed nagħmel li qed nagħmel. Jekk jiena il-kuntentizza ta' ħajti huwa dak il-ġelat, għandi problema naħseb. Mhm. Il-kontentizza ta' ħajti għandha fil-verament tkun illi ħossni vera komda bija nnifsi. Illi ħoss ġismi li qed jiffunzjona li għandi bżonn niġri ġirja ġrejta biex nilħaq tal-linja. Jekk għandi bżonn inġor ix-xirja ġarrejta. Jekk ġew it-tfal u tfal ta' tfal u rrid nerfagħhom erfajthom. Mhux illi jiena naf li b'dak li qed niekol u b'kemm minix qed niċċaqlaq qed nitfa' nifsi l-baħar. Qed nitfa' lili nnifsi ma sax nilbes li rrid, inħossni iktar għajjiena, inħossni iktar batuta, ma jkollix enerġija, ma jkollix determinazzjoni, hemmhekk. Mhux dik hija l-vera pjaċir tal-ħajja jiena ma nafx. Tajjeb ma fl-opinjoni tiegħi ngħid kif inħossni jiena huwa kollox. Meta nqum marit, napprezza ħafna x'għandi. Ngħid taħseb parku kelli ngħixek ta' kuljum. Eżatt, eżatt, eżatt.
Jiena jiena jiena nammira ħafna Mattias, pereżempju, iltqajt ma' grupp eh, nisa jiena, tajjeb, illi eh, mhumiex żgħar, Huma nisa tad-dar bħali, tajjeb u bħal ħafna, ġifieri, ehm, illi avvanzati fl-età u ħadd gost immens narhom waqt eżerċizzju, eh? Hmm. U qed ngħidlek ħadd gost narhom jagħmlu minn kollox, il għaliex eħe, ehm, toħu pjaċir tara illi anka l-kelma tiegħek u ta' ħafna bħalek qiegħda tasal għand il-poplu tajjeb qed jaraw x'ippruvaw jagħmlu biex ħajjithom jgħixuha b'mod aħjar. Jiġifieri jiena qed ngħid hekk, jiġifieri l-eżerċizzju kemm importanti, eħen nemmen ħafna l-eżerċizzju għandu jsir fi grupp, il għaliex waħdek tibda taqta bil-mod, bil-mod ma tagħmel xejn, tajjeb, kważi kważi qas tmur timxi, hmm. tajjeb. Jiġifieri l-eżerċizzju, tajjeb biex inti llum ma semmejni xejn, importanti nsemmu ftit. Importanti f'ħajjitna, tajjeb, jiġifieri m'hemm xeta, m'hemm xħin. Jekk nista' ntellfek naqra. Tellef.
Iktar ma aħna kbirna fl-età, iktar ħanaraw bidla kbira, fl-ima sens. Mela, persuna li għadha żgħira, dik forsi dik il-mami illi għadu kemm kellha l-ewwel baby. Ġisima iva beda jinbidel ftit wara l-baby, tajjeb. Persuna li għata daqas biss kellha tfal, inqas bidla kbira għax il-hormones għadhom pjuttost stabli. Kif kienu? Mhm.
Il-persuna l-oħra, persuna number 3, tajjeb, illi kibret forsi għaddit minn menopawza, għaddit minn ċertu bidlit f'ħajjita. Iva.
Minnhom iklieta Margaret li ma taħseb inti. Ejja. L-iktar waħda illi meta tibda tagħmel it-training tara l-aqwa bidliet. L-aħħar waħda x'għadek għamatta fil-bidu.

Tibqax nieżla, tibqax sejra lura, tajjeb, ieqaf hemm. Jtgħinek li jagħmillek, ma jħallikx tkompli sejra lura, anzi, jgħinek tibda miexi tikka tikka l qudiem Allura mhux tabxej jkun hemm min, pereżempju, semmejtna l-grupp ta' nisa inti. Iva. Illi jisaqsuhom u ejja inti għandek 55. Laqas kont intik 40, kemm għadek tajba enerġetika, flessibbli, tajjeb. Għaliex? Għax mhux inti ġast kemm għandek età li jott. kif ġismek qed jiffunzjona, inti l-enerġija li qed tarmi, kif qiegħda, tajjeb, eċċetera, eċċetera, eċċetera. U iva, iktar ma nikbru, bl-exercise iktar ħana bidla drastika. Minu kien għadu żgħir ħafna, diffiċli ta' jitrenja xew le, iżek mhm. mid-dera biss għax il-bqija d-żaza għadhom enerġetiċi fuq ruħom. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar għandna bżonn nagħmlu dak it-training. U kif qed tajt inti ta' ejja nfittxu gruppi illi bħalna qegħdin fl-istess ilma tagħna. Ma nippretendix illi jiena ħammur ġo xi ġim pereżempju partikolari illi da magħruf għal bodybuilders jew li magħruf għal mod tal-kelma mal-irġiel biss u ħan nippretendi li ħadd ma jħares lejja għax ħajaraw differenti. Pereżempju ħajaraw klijenti mara għal mod tal-kelma ħajħarsu lejja. Ma jek jisib ambjent li aktar komdu għalik. Ma jina, tanzi, tanzi. Mattias, l-axar 3 minuti forsi mux għatilħat t-rispondi għatan. Dawk li jibdew dat tip ta' dieta jimmoru għantinis professjonali għawek. Jekk ma jagħmlux eżerċizzju, vera jistgħu jitpaħbħu l-kelma, hmm. tpaħbih, mela. itpaħbih, ejja ngħidlek itpaħbih. Eżatt, naħseb ta' fiktar minn nies Magrit illi jgħidulek aħjar ma mill xejn id-dieta ħi. Għax vera qed nilbes sajżis iżgħar, imma wiċċ id-dendel, ideja kollox impaħħa. Ġifieri biex da bid-dieta jiddendel jew? Mela, jiddendel għal raġuni, illi jew tkun daqsxejn dieta estrema. Tkun dieta per eżempju nieqsa minn proteini. Li għamilta waħdek speċi. Għaxi, jista jkun tkun għamilta waħdek u nexxiet lek ta' ġifiri anka di di importanti wassala. Sawa. ħafna nis jafu bħedu għax għandhom jgħamlu, maħat ma jgħamela full stop. Ġifiri, nafu li għanna bżon imorru nimxu, imma għanna bżon dak il-xaħat. Dik il-persuna, dak il-tim ta' nis, illi għet jgħadilna xħan għamlu, kif għan għamlu għom. X'se għamlu meta waqajna. illi jiċċekkja kemm għamilna progress, illi qiegħed hemm illi fejn għandna bżonnu bagħatna email, bagħatna SMS, ċempilnilu, għal xi jkun hemm bżonn. Daw fajt normali. Għax bħal kollox, kif tkellimna anke dakinhar, jekk inti għandek bżonn parir legali, il-parir mhm. legali mhux qed tqalleb fil-karti biex tarax l-aħjar tagħmel, inti għad tieħu parir mhm. tal-avukat tiegħek. Mhm. L-istess kunċett hawnhekk. Iva, jekk aħna Ħa nimxu għal rasna, iċ-ċans kbir huwa speċjalment jekk dit id-diet dik id-dieta ma jkunx biżejja ma jkunx fiha biżejjed proteini Aha. illi iċ-ċertu masil il-muskulatura tiegħek trid tintilef. Mela inti bid-dieta tkun qed taħraq kemm il-masil, kemm ix-xaħam u kemm l-ilma. B'konsegwenza, illi inti ġilda tiegħek tiġi qisha borża, illi qisha m'għandix xi ġemma, m'għandix xi żomm, u allura ħajder kollox isom dendel. Mela fġieħ il-bambin, namlu għażliet għax il-ħajja kollha hija għażliet Margaret. Nażel hekk jew nażel hekk. Mhm. F'kollox hekk. Mhm. Namlu l-aħjar għażliet biex nevitaw il-frustrazzjoni kemm jista' jkun. Il-ħela ta' flus. Għax li inti tgħid ħan nipprova di, issa nipprova di, mhux kollha frustrazzjoni, mhux kollha ħela ta' flus, u ħela ta' enerġija, mhm. illi inti nħlejt tipprova sistemi li forsi anke aktar kisruk. Mhm. Flok ma qbattu qed tisma' ħan jieħu gwida professjonali ħalli nara jiena x'laħjar nagħmel għalija personali. Din hija importanti dejjem. Jimmetti josina se ngħidlek grazzi. Grazzi lilkom. Però ngħidlek grazzi wkoll pubblikament għal dak kollu li tagħmel ma dawk in-nies li tuħsib. Iva, sempliċement messaġġ kif qed jgħid Matteo sanka jimi tejnek tajjeb. Grazzi immens u jibqa' hekk. Illa għax għadek żgħir Għad għandek ħafna x'toffri, tajjeb, u għad għandek ħafna xtajn, għaw ħafna kif smajna l-lum, telefonati u kol bweġat. U sfortunatament, sfortunatament, ħataqbel miħaj naħseb inti, aħna malaj nittimbra għax dik daqxej qawwi jew dak qawwi, tajjeb, Ikun hawn ħafna min illi għalikom qiegħda sew. Hmm. Ej, ejja noqdu kwieti. Tajjeb il għaliex ma tafx għandha dik il-persuna, ma tafx għandi jien, ma nafx għandek inti. Jiġifieri noqogħdu attenti ħafna minn dil-biċċa żgħira laħam li għandna u ġew. Għax daqs kemmi tajba tista' toqtol. Jien hekk ngħid, kelma tista' toqtlok u tbaxxi. Jiġri noqogħdu ħafna attenti u ma nittimbrawx u ma niġġudikawx. Tajjeb, kulħadd għandu l-istorja ta' ħajtu. Jien appella waħda, nappella waħda, l-iktar ħaġa sempliċi tista' tagħmel li dak li jkun liġi għall-għajnuna tiegħek tisimgħu. Eżatt. Anka jekk ma tiftaħx ħalqek, li tajdlu nifmek, li tajdlu qed nisma, dik diġa tajtu l-opportunità illi dak l-uġieħ jar minn nofsu. Ok, xaħġa li inti Mattejos tamel tant tajjeb u bqamela. Grazzi, qed jgħidulna biex nifqu hawnhekk hekk għalhekk niltaqgħu jekk fil-ġimgħat li ġejjin. Jiena ngħidilkom se nifqu hawnhekk. Grazzi ħafna li kontu magħna, grazzi dawk kollha li pparteċipaw permezz tat-telefon. Ehm, nawguralkom il-weekend it-tajjeb, Happy Father's Day lil kulħadd tajjeb. Ehm, gawdu kemm tistgħu lill-ġenituri tagħkom. Grazzi Paul, grazzi Jurgen. Aħna jekk Alla jrid niltaqgħu nhar it-tnejn. Sa dan it-tant saħħit.